Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕджы кадӕг Мӕздӕджы йын цы диссаггӕнӕг ныв ис, уый номыл конд. Фыды ӕмӕ фырты ӕмӕ сыгъдӕг уды номыл. Амин. Скухӕг фӕтӕг, о не хсин Хуыцауы ныййарӕг, кадджытӕ кӕнӕм дӕуӕн мах, дӕ цагъартӕ, дӕ цытджын нывӕй хорзӕхы суадон ссарджытӕ. Ды та ӕхсин хорз зӕрдӕ ӕмӕ дӕу Ӕдзух у немӕ де хорздзинӕдтӕй. Афтӕ дӕм куыд сидӕм, цин кӕн, хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Зӕдты чертӕ балӕууыдысты уӕларвон ус-паддзах, дӕ хорз лӕвардзинӕдтӕй кадджынгонд сыгъдӕг нывы алфӕмблай. Уый тыххӕй мах дӕр, дӕ нывмӕ гӕсгӕйӕ, ӕмӕ Хуыцауы сыгъдӕг кувӕндӕтты уый аууоны бын уӕвгӕйӕ, цытджын кӕнӕм, ӕхсин уый,

Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг дӕр ссардта се хсӕн хорзӕрдӕджын мадау, ӕмӕ дӕу чи кадджын кӕны, уыдоны тӕригъӕдгӕнгӕйӕ амон ӕз Хуыцауӕн зарын Аллилуйя! Ӕмбаргӕ зонӕм Хуыцауы диссаджы аудындзинад нӕ бӕстыл, Гуырдзыстонӕй ӕрхӕсгӕ Хуыцауы ныййарӕджы нывы хуыз, Хорз лӕвардзинӕдтӕй кадджынгонд уӕвгӕйӕ, лӕвӕрд кӕмӕн у, уымӕ гӕсгӕ. Ды нӕ мыггагӕн цы хӕрзтӕ кӕныс ӕхсин, уыдон тыххӕй дын, арфӕгӕнгӕйӕ зарӕм афтӕ: Цин кӕн махыл дӕ хӕрзтӕ рӕдауӕй калӕг, цин кӕн дӕ хорздзинӕдтӕй стыр хайгӕнӕг. Цин кӕн алы бахъуаджы, не ххуысгӕнӕг, цин кӕн мах ӕнаккӕгты ныфс мӕнг нӕ кӕнӕг, цин кӕн дӕуӕй ныфсджынты де ххуысӕй рухс нӕ уазӕг, цин кӕн низтӕ дзӕбӕх кӕнынӕй ды дӕ ныфыргонгӕнӕг, цин кӕн диссӕгты суадӕттӕ уымӕй цӕуынгӕнӕг, цин кӕн махӕн нӕ низтӕ уымӕй дзӕбӕхгӕнӕг, цин кӕн хорзӕхджын дӕ нывӕй махӕн Хорзӕхтӕ дӕттӕг. Бӕрзонды тых ӕрӕмбӕрзта Ирыстоны бӕстӕ, хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕджы ныв ӕм куы рцыди, уӕд. Ӕмӕ йӕ уым уӕвынӕй сыгъдӕг кодта Ирыстоны зӕхх, сыгъдӕг кувӕндӕнтӕ амайыныл сӕ саразгӕйӕ, цӕмӕй дзы дӕ фӕзындӕй ӕхсин, кадджынгонд уа ӕртӕиздзинадджын Хуыцауы ном, ӕмӕ дзы зарой уымӕн, Аллилуйя! Дӕ хорзӕхтӕй Кавказмӕ иттӕг здӕхт уӕвгӕйӕ ды, хӕрзсыгъдӕг ӕхсин, сывӕрдтай нӕ бӕсты дӕ нывы хорз лӕвардзинады бындур. Хъахъхъӕнын уӕ дӕ нӕ бӕстӕ ӕмӕ ӕгас Уӕрӕсейы паддзахад дӕр фӕрнӕй ӕмӕ дын сабырӕй афтӕ куыд зарӕм: «Цин кӕн Хуыцауы разлӕууӕг дунейы ирвӕзынгӕнӕг, Цин кӕн хъахъхъӕнӕг Уӕрӕсейы паддзахадыл йӕ армдарӕг, Цин кӕн рӕстуырнӕг паддзахты тых фидар кӕнӕг, Цин кӕн дӕ аудындзинадӕй мах ӕдас кӕнӕг, Цин кӕн махӕн нӕ зӕххон цард рӕстмӕ аразӕг, Цин кӕн Хуыцауы фыдӕх ӕнцайынгӕнӕг, Цин кӕн Хуыцауӕн йӕ хорзӕхтӕй махмӕ здахӕг, Цин кӕн дӕ Фырты хорз лӕвардзинадӕй мах ӕмбӕрзӕг. Цин кӕн, хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Фыдхъиамӕтты ӕмӕ ӕнамонддзинӕдты уад сафта Ирыстоны бӕсты. Ууыл ӕнӕдинтат арт ӕмӕ кардимӕ куы ацыдысты, уӕд. Уыдонӕй сӕхи ирвызынгӕнгӕйӕ Куыртаты комы адӕм хохӕй Уӕрӕсы паддзахы аууонмӕ рацӕйлыгъдысты. Сӕ ног бынатмӕ цӕугӕйӕ рахастой уыдон семӕ дӕ ныв Хуыцауы мад, цӕмӕй уыцы бынат дӕр дӕ руаджы ссыгъдӕг уа. Сӕдас кӕнвӕд ӕхсин, де мбӕрзӕнӕй мах цӕрӕм бынат дӕр, цӕмӕй дӕ аоны уӕвгӕйӕ сидӕм Хуыцаумӕ. Аллилуйя! Дины хорз фиййау Мӕздӕгмӕ Хуыцауы мады нывы ӕрцыд фехъусгӕйӕ, ӕмӕ йӕ уым аргъуан, ӕвӕры дзы дӕ сыгъдӕг ныв Ӕмӕ дзы кӕны сауджынтӕ, цӕмӕй уыдон, ӕдзухӕй Хуыцауы мады стаугӕйӕ, зарой уымӕн афтӕ: «Цин кӕн хорз лӕвардзинӕдтӕй, аргъуан дзаггӕнӕг! Цин кӕн нӕ хӕдзӕрттӕн, уӕларвон арфӕгӕнӕг! Цин кӕн сыгъдӕг моладзандонты ӕмбӕрзӕг ӕмӕ хъахъхъӕнӕг! Цин кӕн уырнджыты балӕууӕндон ӕмӕ рӕвдауӕг! Цин кӕн ирвӕзынгӕнӕг дин нӕ бӕсты сфидаргӕнӕг! Цин кӕн рӕствӕрнындзинад, нӕ зӕххыл ныццаразӕг! Цин кӕн хӕрзӕгъдау царды мах хъомылгӕнӕг! Цин кӕн хорздзинӕдтӕ кӕнын ӕнтысынгӕнӕг! Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг! Хуыцауы ӕрвыст стъалыйау фӕзынди Хуыцауы мад, дӕ ныв Кавказы бӕстыл зилгӕ ӕмӕ ӕнӕдиндзинады талынджы уӕвджыты Хуыцауы зоныны рухсы ныррухс кодта. Хъыг зӕрдӕты цинӕй байдзаг кодта ӕмӕ де ххуысдзинад агурджыты, дӕ фырты ӕмӕ Хуыцауы хорз лӕвардзинадӕй барӕвдыдта. Уымӕн арфӕгӕнгӕйӕ зарӕм афтӕ: «Аллилуйя!» Мӕздӕджы сахары ахӕм куы федтой, Дӕ ныв сӕ бӕстӕй цӕуын кӕй нал комы, уый уӕд зӕрдӕнкъуыстӕй бамбӕрстой, уый дӕ сыгъдӕг фӕндонӕй афтӕ кӕй у, уый, ӕмӕ сӕм дӕ хӕлардзинад бынтон кӕй аздӕхтай, уый. Аккаг скӕн уӕдӕ хӕрзсыгъдӕг, махыл дӕр, дӕ хорзӕх равдис, цӕмӕй уымӕй ныфсджын уӕвгӕйӕ, дӕуӕн арфӕйы мӕ зарӕн ацы ныхӕстӕ. Цин кӕн мады уӕхстӕй мах бауарзӕг, Цин кӕн дӕ нывӕй махӕн адджын рӕвдауӕг, Цин кӕн хорз лӕвардзинады суадон уымӕй рауадзӕг, Цин кӕн дӕ хӕрзтӕ махыл арӕхӕй калӕг, Цин кӕн хорзӕхты дуар махӕн гомгӕнӕг, Цин кӕн зӕрдиагон куывдтӕ махӕй исӕг. Цин кӕн рыззӕрдӕты уынӕргъынмӕ хъусӕг, Цин кӕн мах барӕвдауынмӕ ӕнувыд тындзӕг, Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Дӕ диссӕгтӕ ӕмӕ дӕ хорзӕхтӕ ӕргом вдисы Кавказы бӕсты, уымӕн ӕмӕ ды диссаджы ирвӕзт Фӕкӕнын кодтай, дӕ сыгъдӕг ныв арты басудзынӕи, уый цы аргъуанӕвӕрд уыди, уый куы ссыгъди, уӕд. Ӕртӕ хатты уыцы аргъуаныл сыгъд ссаугӕйӕ, дын-иу адӕм ссардтой дӕ ныв аргъуанмӕ ввахс хохы сӕр ӕнӕхъӕнӕй. Уый тыххӕй дын мах дӕр зарӕм, О, хӕрзсӕгъдӕг ӕхсин, ӕркӕс дӕ хорз цӕстӕй махмӕ дӕр, дӕ хӕрзсыгъдӕг нывыраз лӕуджытӕм, ӕмӕ нӕ дӕ куывдты руаджы фервӕзын кӕн фыдбылызты басыгъдӕй ӕмӕ ӕнусон арты пиллонӕй, цӕмӕй хъӕлдзӕгӕй зарӕм Хуыцауӕн. Аллилуйя! Хуыцауы зоныны рухс рагон Ирыстоны сӕрттивын аккаг сфӕндаг кӕнгӕйӕ, ды ус паддзах Тамары къухӕй арвыстай уырдӕм дӕ сыгъдӕг ныв стӕй йӕ уый фӕстӕ алыхуызон тых ӕмӕ диссӕгтӕй скадджын кодтай ӕмӕ афтӕмӕй ды хӕрзсыгъдӕг адӕмы дӕ аудындзинадӕй кӕй хъахъхъӕныс, ууыл сӕ бауырнын кодтай, ӕмӕ уый тыххӕй мах, дӕуӕн бузныг уӕвгӕйӕ, стауӕм дӕу афтӕ. Цин кӕн цӕхӕрӕй йӕ ныв раирвӕзынгӕнӕг, цин кӕн бирӕ диссӕгтӕй уый скадджынгӕнӕг, цин кӕн дӕ нывы раз кувджытӕн цӕрӕнбон дӕттӕг. Цин кӕн дӕуӕй, ныфсджынты ирвӕзынгӕнӕг, Цин кӕн чырыстон мыггӕгтӕн стауинаг, Цин кӕн дӕу кадджынгӕнӕджы кадджынгӕнӕг, Цин кӕн уырдджынты курдиат ӕххӕстгӕнӕг, Цин кӕн диныл ӕнувыдты хорзӕй сгарӕг, Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Ирыстоны адӕм хохӕй быдырмӕ лидзгӕйӕ нӕ хӕццӕ сты Мӕздӕджы сахармӕ, дӕ диссаггӕнӕг ныв семӕ ласгӕйӕ Хуыцауы мад. Ӕхсӕвы сыгъдӕг ныв цы уӕрдоны уыди, уырдыгӕй уӕларвоны рухс сӕрттывта. Уый фехъусгӕйӕ алчергай бирӕ адӕмимӕ рацыди ӕмӕ йӕ разы дӕуӕн дӕхицӕн кувӕгау йӕ зонгуытыл бакуывта. Хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, лӕгъстӕдзинады зарджытӕ кӕнгӕйӕ ӕмӕ Хуыцаумӕ сидгӕйӕ. Аллилуйя! Дӕ сыгъдӕг нывӕн ног бынат скӕныны уынаффӕ дӕ диссаджы нысанӕй сыргом кодтай алчыргайӕн. Куыд ис уӕдӕ зӕгъӕн Хуыцауы ныййарӕг дӕ уарзондзинадӕн? Кӕнӕ чи радзурдзӕн, дӕ нывмӕ цы хорз лӕвардзинӕдты тых лӕвӕрд ис, уый? Фӕлӕ уӕддӕр айс махӕй ацы стауыны ӕмӕ бузнаггады зард. Цин кӕн дӕ диссаггӕнӕг нывӕй, Мӕздӕджы зӕххыл ӕрынцайӕг. Цин кӕн иннӕ сахартӕм ӕмӕ хъӕутӕм дӕр Дӕ нывӕрцыдӕй ахъазгӕнӕг. Цин кӕн уымӕй ныфсджынты цин кӕнгӕнӕг. Цин кӕн урс ӕврагъа уымӕй мах ӕмбӕрзӕг, Цин кӕн махмӕ йӕ уарзондзинад кӕрон нӕ кӕнӕг, Цин кӕн махыл йӕ хорзӕхтӕ ахадынгӕнӕг, Цин кӕн дӕ хорздзинӕдтӕй нӕ тӕригъӕдтӕ сафӕг, Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Дӕ нывӕн ног цӕрӕндон сывзарыны ӕнахуыр диссаг дис кӕнын кӕны ӕхсин, алкӕйдӕр, ӕхсӕвы уӕрдон дӕ нывимӕ цы ран лӕууыди, уый ныйирди, райсомӕй та адӕм сӕхи дарддӕр сӕумӕ куы рӕвдз кодтой ӕмӕ сӕ галты уӕрдоны куы сивхуыдтой, уӕд ӕй фенкъуысын кӕнын дӕр нал фӕрӕзтой. Галты кӕд тынг надтой уӕддӕр. Ӕмӕ уыцы бӕсты алфӕмблайы адӕм Геренсайӕн бынатӕй ахӕм диссаджы кой куы фехъуыстой, Уӕд ӕрымбырдысты бирӕйӕ дӕ нывӕн кувынмӕ, Хуыцауӕн заргӕйӕ, Аллилуйя! Рӕствӕрнӕг адӕмтӕ ӕмхуызонӕй дӕр кадджын кӕнынц дӕ ном, Хуыцауы ныййарӕг, уымӕн ӕмӕ дӕ бӕрзонд аудынӕй диссаджы ӕххуыстӕ кӕныс махӕн. Диссаг сты дӕ хъуыддӕгтӕ ӕмӕ диссаг у, дӕ хӕрзсыгъдӕг ныв дӕр, уый тыххӕй, уымӕн йӕ разы уырнындзинадимӕ ӕрхаугӕйӕ, ныфсджынӕй сидӕм дӕумӕ афтӕ. Цин кӕн чырыстон мыггагӕн хицауӕй, лӕвӕрд фарстар. Цин кӕн мах тыххӕй Хуыцаумӕ зӕрдиаг кувӕг. Цин кӕн мах тыххӕй Хуыцаумӕ йӕ куывд дӕрдтиваг ӕмӕ рвитаг. Цинкӕн уырнджыты курдиат, йӕ фырт ӕмӕ йӕ хуыцаумӕхӕссӕг. Цин кӕн уымӕн, йӕ кады бадӕны раз мадау мах тыххӕй лӕууӕг. Цин кӕн сабырдзинад ӕмӕ фӕразондзинад махӕн дӕттӕг. Цин кӕн Хуыцауы зӕрдӕ тӕригъӕдджынтӕм здахӕг. Цин кӕн мах ӕнаккӕгты Хуыцаумӕ уӕндангӕнӕг. Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Зӕдты мыггӕгтӕ, дӕ иуылдӕр Хуыцауы ныййарӕг, дӕ фырты кады бадӕны раз лӕугӕ ӕмӕ чырыстон адӕмы тыххӕй кувгӕ уӕнгӕйӕ стауынц дӕу Мӕздӕджы сахары адӕм та, дӕ сыгъдӕг ныв, аларвон хӕзнайау сӕхимӕ чи дары, кадджын кӕнынц бӕрзонд Хуыцауы. Уымӕн диссӕгтӕ кӕны тых радт Даджи ӕмӕ зарынц уымӕн аллилуййӕ. Адӕймаджы ӕвзаг не сарӕхсдзӕни, куыд ӕмбӕлы дӕу афтӕстӕуын, хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг. Дӕ нывӕй цы диссӕгтӕ ӕвдисыс, уыдон радзурын. Фӕлӕ уӕддӕр, хорз уӕвгӕйӕ ӕмӕ дӕ бирӕ уарзондзинад ӕмӕ хорздзинадмӕ гӕсгӕ айс махӕй ацы стауыны зарӕг.

ӕнӕфӕразонты тых ӕмӕ фидардзинад, цин кӕн рынчынты хорзӕй ӕнхъӕлцау сгарӕг, цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Фыдбылызӕй ӕмӕ хъыгдзинӕдтӕй бирӕ адӕмты фервӕзыны тыххӕй ды, Хуыцауы Мад, нӕ мыггагӕн хорздзинӕдтӕ ӕвидийгӕ суадоны ӕвзарын кӕныс дӕ сыгъдӕг нывӕй. Дӕхӕдӕг уый хуызы зилыс нӕ бӕсты сахартыл ӕмӕ хъӕутыл, ӕмӕ уым дӕ кувӕг адӕмӕн ӕххуыс кӕныс сӕ курдиӕттӕ, уый тыххӕй мах дӕр ахӕм хорз лӕвардзинад махӕн Хуыцау ракодта, уый стаугӕйӕ зарӕм уымӕн Аллилуйя! Ды дӕ фидар сис, Хуыцауы ныййарӕг чызг, уырнджытӕн ӕмӕ дӕумӕ чи здӕхы ӕппӕт уыдонӕн, Фарсхӕцӕг. Уымӕн, ӕмӕ арв ӕмӕ зӕххы сфӕлдисӕг, дӕ хъӕбысы хӕссын йӕхи чи саккаг кодта, уый хъусы дӕумӕ. Адӕмы сӕрыл дӕ къухтӕ бӕрзонд сисгӕйӕ лӕгъстӕгӕнгӕнӕгмӕ у уӕдӕ сис ӕмӕ ӕмбӕрзӕн алы уынгӕ ӕмӕ ӕнӕуынгӕ знӕгты ныхмӕ махӕн дӕр. Дӕ хӕрз сыгъдӕг нывы раз уырнындзинадимӕ

Цин кӕн, хӕрамдзинад хӕлармӕ здӕхӕг, Цин кӕн хорздзинадмӕ мах разӕнгард кӕнӕг, Цин кӕн махӕн кӕрӕдзийы уарзон амонӕг, Цин кӕн уырнджыты ӕнаипп царды фидаргӕнӕг, Цин кӕн тӕхудиаг, мах дӕр тӕхудиаггӕнӕг. Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Ӕдзух дӕ диссаггӕнӕг сыгъдӕг нывӕй цы хорз лӕварындзинӕдты хъуыддӕгтӕ вдисыс, Хуыцауы ныййарӕг, уыдон раргом кӕныны тыххӕй мах цы зӕрдиаг зарӕг кӕнынмӕ фӕхъавӕм, уый банцайы цӕмӕйдӕриддӕр тагъд ӕххуысгӕнӕг уӕвгӕйӕ. Ды дзӕбӕх кӕныс алы низ, ирвӕзын кӕныс фыдбылызтӕй дӕумӕ алы ран уынгӕйӕ сидджыты ӕмӕ Хуыцауӕн зарӕггӕнджыты. Аллилуйя! Рухсгӕнӕг цырагъау, уынӕм дӕ сыгъдӕг ныв Хуыцауы мад. Кавказы бӕсты дӕ хорз лӕвардзинадӕй ды кӕй ссыгътай, уый. Ӕгас бӕстӕ ныйирдгӕнӕг бирӕтӕ сӕ уды ӕмӕ сӕ буарты ирвӕзыны тыххӕй йӕ рухсмӕ здахӕг. Уый тыххӕй дын разарам афтӕ: Цин кӕн Хуыцауы адӕмимӕ, баиугӕнӕг!

Цин кӕн уынгӕгдзинӕдтӕй, тӕригъӕдтӕ, сыгъдӕггӕнӕг. Цин кӕн не нкъарддзинӕдтӕ, де ххуысӕй ӕнцойнгӕнӕг. Цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Де хорздзинадӕй хӕрзсыгъдӕг Хуыцауы ныййарӕг, куыд раджы, афтӕ ныр дӕр, дӕ дзӕбӕхгӕнӕг нывмӕ цӕуджыты ӕнӕхай нӕ кӕныс,

охсин, ӕма уомӕн цитимӕ батӕгӕнгӕйӕ курӕн дӕуӕй саразна ирвӕзундзийнади фӕндагыл, уххусгӕнӕг ӕма фарсдар махӕн, дӕумӕ афтӕситджытӕн, цин кӕн уырнджыты фидардзинад ӕма хъахъхъӕнӕг, цин кӕн низджынтӕн ӕма рынчынтӕн ӕнӕниздзинад дӕттӕг, цин кӕн идӕдзты ӕма сидзӕртӕн бӕрзӕг ӕма цӕстдарӕг. Цин кӕн тыхстдзинады бафтджытӕн сӕ ахъазгӕнӕг, цин кӕн ӕвӕдтӕн сӕ хъуӕгтӕ ӕххуысгӕнӕг, цин кӕн зӕрдӕрыст мадӕлтӕн сӕ рӕвдауӕг, цин кӕн фӕсаууонмӕ дӕр сидзӕрты хъахъхъӕнӕг, цин кӕн дӕумӕ сидджытӕн сӕ тагъд сгарӕг, цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Хойыл хорз ӕмӕ хорзӕхджын мад, хӕрсыгъдӕг ӕхсин, Хуыцауы ныййарӕг, айс махӕн, дӕ тӕригъӕдджын ӕмӕ ӕнаккаг цагъартӕн, дӕ сыгъдӕг нывы раз дӕхи разау зонгуытыл чи лӕууы, уыдонӕн сӕ ныры куывд. Ӕркӕс дӕ хорзӕхӕй нӕ уырнындзинад ӕмӕ не хъӕлкастмӕ. Фервӕзын кӕн мах фыдбылызтӕй ӕмӕ зӕрдӕнизтӕй, нӕ уӕлӕуон царды ныр дӕр де ххуысдзинады арм ӕмӕ нӕ бӕх ис ӕнусон хъиамӕттӕй, цӕмӕйдӕр руаджы фервӕзгӕйӕ ӕдзухӕй дӕр зарӕн «Аллилуйя!». О йыл хорз ӕмӕ хорзӕхджын мад, хӕрзсыгъдӕг ӕхсин Хуыцауы ныййарӕг, ай сымахӕн, дӕ тӕригъӕдджын ӕмӕ наккаг цагъартӕн, дӕ сыгъдӕг нывы раз дӕхи разау зонгуытыл чи лӕууы, уыдонӕн сӕ ныры куывд. Ӕркӕс дӕ хорзӕхӕй нӕ уырнындзинад ӕмӕ не нхъӕлхъӕстмӕ, фервӕзын кӕн мах фыдбылызтӕй ӕмӕ зӕрдӕнизтӕй, нӕуӕлӕуон царды ныр дӕр де хорздзинады арм, ӕмӕ нӕ бахиз ӕнусон хъиамӕттӕй, цӕмӕйдӕр руаджы фервӕзгӕйӕ ӕдзухӕй дӕр зарӕм Аллилуйя! О йыл хорз ӕмӕ хорзӕхджын мад, хӕрзсыгъдӕг ӕхсин, Хуыцауы ныййарӕг! Айс махӕн дӕ тӕригъӕдджын ӕмӕ наккаг цагъартӕн, дӕ сыгъдӕг нывы раз, дӕхи разау зонгуытыл чи лӕууы, уыдонӕн сӕ ныры куывд. Ӕркӕс дӕ хорзӕхӕй нӕ уырнындзинад ӕмӕ не нхъӕл кастмӕ. Фервӕзын кӕн мах фыдбылызтӕй ӕмӕ зӕрдӕнизтӕй, Нӕуӕлӕуон царды ныр дӕр де ххуысдзинады арм ӕнӕбахиз, ӕнусон хъиамӕттӕй, цӕмӕйдӕр руаджы фервӕзгӕйӕ, ӕдзухӕй дӕр зарӕм «Аллилуйя». Зӕдты чыртӕ балӕууыдысты, о уӕларвон Ус-паддзах, дӕ хорз лӕвардзинӕдтӕй кадджынгонд Сыгъдӕг Нывы ӕрфӕнлай. уый тыххӕй мах дӕр, дӕ нывмӕ гӕсгӕйӕ ӕмӕ Хуыцауы сыгъдӕг кувӕндӕтты уый аууоны бын уӕвгӕйӕ цытджын кӕнӕм ӕхсин, уый де стырдзинады раз зоныгыл кӕнгӕйӕ ӕмӕ дын фӕлмасӕй зарӕм афтӕ: Цин кӕн уӕларвон Ус-паддзах, арв ӕмӕ зӕххы Хуыцауы мад! Цин кӕн зӕдты ӕмӕ хистӕр зӕдты хсин! Цин кӕн уӕларвон тыхтӕн кадджын кӕнинаг! Цин кӕн адӕмы ӕмбӕрттӕн стауинаг! Цинкӕн рӕстытыл уыдтӕн сӕ адджындзинад, циккӕнд Хуыцауы ныфсджынты фӕлмасгӕнӕг, цинкӕн Хуыцауӕн мах тыххӕй лӕгъстӕгӕнӕг, цинкӕн Хуыцауы хорздзинӕдтӕ махӕн дӕттӕг, цинкӕн хорзӕхджын дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Тӕхудиаг фӕтӕго не хсид Хуыцауы ныййарӕг. Кадджытӕ кӕнӕм дӕуӕн мах, дӕ цагъартӕ, дӕ цытджын нывӕй хорзӕхы суадон ссарджытӕ. Ды та ӕхсин, хорзӕрдӕмадау, ӕдзух у немӕ де хорздзинӕдтӕй. Афтӕ дӕм куыд сидӕм, цин кӕн хорзӕхджын, дӕ нывӕй махӕн хорзӕхтӕ дӕттӕг. Ой, уылхорзӕхгӕнӕг ӕхсин, Хуыцауы ныййарӕг чызг, фехъус мах, дӕуӕн кувджыты, ӕмӕ нын тагъд фенын кӕн дӕ хорзӕх. Кур дӕ фыртӕй, уый нӕ алы ӕвзӕрдзинадӕй куыд фервӕзын кӕна, афтӕ. Бах ис алы фыдбылызӕй дӕумӕ зӕрдиаг се ргом чи здахы ӕмӕ дӕ сыгъдӕг ном чи ары, уыдоны. Мах не ппӕт дӕр дӕ хорздзинады ӕмбӕрзӕны бын бакӕн ӕмӕ нӕ Дӕ цытджын дарӕсӕй, зыгъӕрау бахъахъхъӕн. Ӕркӕс не ппӕтмӕ дӕр де хуыздзинадимӕ дӕ аудыны цӕстӕй, ӕмӕ нӕ дӕ куывдты руаджы аккаг скӕн Чырыстиимӕ цӕрын ӕмӕ уӕлӕрвты зӕдты циндзинадӕй бафсӕдын, цӕмӕйдӕриддӕр ӕхсин ды дӕ уӕларвонты кад ӕмӕ зӕххонты зӕрдӕлӕууӕн. Ды дӕ нӕ ныфс, дӕумӕ цӕуджыты ӕмӕ дӕ сыгъдӕг ӕххуыс курджыты ӕппӕты фарсдар. Уый тыххӕй дӕ иуыл цытджын ныв ӕмӕ дӕ хъӕбысы кӕй дарыс, уыцы ӕппӕтыл хӕцӕг Чырыстийы дӕ нывы уӕлӕ уынгӕйӕ мах, тӕригъӕдджынтӕ, цин кӕнӕм ӕмӕ зӕрдиагӕй йӕ разы ӕфтӕм ӕмӕ йын уарзонӕй батӕ кӕнӕм. О сыгъдӕг ӕхсин, дӕ сыгъдӕг куывдты руаджы Ӕнхъӕлстам ӕнцойӕ ӕмӕ раст цардӕй. Нӕ уӕлӕуон царды фӕндаг ахицӕн кӕнын ӕмӕ ӕнӕкӕрон цардмӕ бацӕуын ӕмӕ ӕртӕ ӕрттивӕгон Хуыцауӕн йӕ зӕрдӕмӕ чи фӕцыди, уыцы ӕппӕт сыгъдӕджытимӕ кувын мыггагӕй мыггагмӕ. Амен.